Apwoyowu ba. Amotowu. Lutino wa tino tino, lutino wa me amara, wapwoyowu matek ba. An dong, lok mukene tye mudiya. Onongo amyero abedo kacel ki Benson ki ni Milly paka wa i agikki. Ento pi pien lok mapol tye mudiya, an dong pe abibedo dong akuro, dok bene jami mukene tye ma kitye ka kurone ce i mutaka bota. Co an anongo ni myero amot Benson gin ki Milly ma gin aye gitye welewa me awora i nino matin. Lok mapol dong latit lok, lakwat latit lok otito oko, tito matek. Milly, kadi ka lok mo tye ma bicwero cwinyi, pe ico i bwok. Pien in aye carkwal lok pa latit lok maber ma otito i curane pyeradek wiye acel, nicake ki i tyeng apar paka wa i agikki. Dako makwiri, bed dong ngat makwiri ma bicung matek pi konyo Benson. Weko Benson ka kato ma woko kato ki wiye ngo? Ki kato ma nongo wiye tek, nongo wiye tye malo. Benson pe dok tye dako mo maber ma loyo Milly ki i wangi. Milly aye dong dako maber ma dong loyo aloya weng, ma eyero ki i kin megeo mapol adada ki i kin anyira mapol. Walego Rwot Lacwec ni omedde ki konyi wek in inen meno keken. Wan wawoto ki Honourable ento iya yom pi neno Honourable Lago Nyero Denis Ocen.

Atyeko waco ire ni, Solomon, inen wek gine gine gin a amito neno gin be, ento anyut gire a ki i ot. Ento wa mito nenone ni cinggi olokke ocing gi ma lacam. Omyero olokke obed calo cing pa Benson gini kec Milly. Iwa bibedo yom tutwal. Ci wan ki wan ki Solomon rac kara. Solomon obedo kancila angwen me kaka eni. Solomon ca mukene gwake mot tuk lujolo twano kwon ba. Ca mukene igi pe bibedo yom ka in dong icero ma pe imotogi. Motgi ka wek wan wa a. An akwayo kica ni pe wabityeko yub kitwu i cawa-ni pi tyen lok ma dong kiwaco, lok lobo mukene wun ominiwa. An pe atye ki lok mapol. An angeyo Benson kare macok tutwal, atyeko winyo Benson i radio, ento i dog tic ma wumiya ma wabino watye ka timo need assessment, Benson otemo approaching an, Woo mera, kicimo ni in aye latelo ma kany, atye ki yub me nyom, konya ibed tye. Awaco ni tic-gu diya. I cabit aryo-ni weng nongo atye ojinja ento nino nyomme-ni abebedo tye oweko lawor an aworo i dye wor me neno ni adwogo abedo i yub pa Bencon. Bencon apwoyo olwonga calo kit ma kilwongo ki jo mukene-ni. I loka nyomo atye ki lok aryo nyo adek keken. Me acel ni nyom pe o iye ka pe dano aryo me i ot-ti gudiyo cwinygi. Ka ni wapeny dako pa Bencon gin ma gukato iye-ni o i cawa-ni nongo dongo ata ma lumegiwa mukene ki megiwa mukene nongo oringo oweko. Ento ka wanyomme. Nyombe tye gin acel, gwoko nyombe tye gin me aryo. Jwi. Ci, lok waco ni ka dano aryo onyomme, dako dok en oworo laco okato ma nongo woro con, ci dok en winyo laco kong loko pi kare ma pe ber. Ento ka bene lok oromo wi dako, dako dok leyo lok. Ka jo aryo-ni guloko ma lok dong okato i itgi pil, guwero lok jirani dong winyo. Walego ni Benson gin ki min ode gulok ma gin ni kene giwinyo. Latit lok otito ni lok pol lok otyeko ki ot, pe oter nyim kaka, pe oter kot, ci dano woro wek jo ni pe ki lok, kwonno lok tye. Apuyo matek Lubanga me polo omed gum ki wun weng.